Salamälik Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň mähriban adamlary! Siziň her biriňize rowaçlyklyň, üstünlikleň ýaran bolmagyny, Gahryman hem mähriban Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuwlap, Sungat sarpasy gepleşigimiziň täze sanyny seretmäne çagyrýas. Mähriban doganlar, Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda uly üstünliklere, belent sepgitlere beslenip, Türkmenistan rowaçlygyň Watan ýylymyz dowam edýär. Ine, şu ýylyň getiren üstünlikleri dogrusynda söhbet etmek üçin, şu gün biz öz döredijilik toparymyz bilen Magtymguly-Aydyn ak milli saz drama teatrynda myhmançylykda. Biziň häzirki söhbetdeşlerimiz Türkmenistanyň at gazanan artistleri Aýsoltan Kowusowa, Gülşirin Annamyradowa, Kuwwat Çaryýew, şeýle-de Baýramguly Hojamgulyýew. Mähriban doganlar biz şu gün gepleşigimiziň dowamynda ine şu söhbetdeş bolýan aýdymçy artistlamyzyň aýdymlarynyňam birnäçesini size ýetirmekçi ine şo maksat bilen şu gün biziň gepleşigimize şu teatryň orkestr toparam gatnaşýa. Ýaňam sözümizde belleýişimiz ýaly şu ýyl her bir ynsan ullakan üstünlikleri peşgeş berdi. Şu ýylyň getiren üstünlikleri dogrusyndaky söhbetdeşligimizi Aýsoltan gelinje siz bilen başlamak isleýäs. Bu ýyl Türkmenistan rowaçlygyň watany ýylynda Ýurdumyz rowaçlykdan rowaçlyga tarap rowana boldy-da. Teatr artistleri, sungat adamlary uly çäreleň hem şaýady bolup durýar. Eziz Arkadagymyzyň alyp barýan işleriniň diňe öňe gidýändigini, diňe halkymyzy, il-günümizi rowaçlyga çagyrýanynyň şaýady bolup durus-da. Biziň hem teatrymyzyň agzybir döredijilik toparam elmydama mähriban Arkadagymyzyň ynamyny ödemek üçin, halkymyza, il-günümize döwrebap spektakllary, oýunlary, konsertleri hödürlemekde ullakan işler alyp barýar-da, her goýulýan eseriň içinde aýdym-saz hem erşalgaç bolup geçýär-de. Mähriban Arkadagymyzyň halkymyza peşgeş eden eserleri biz teatr işgärlerine, biz sungat adamlaryna, artistlerine ullakan gollanma bolup hyzmat etdi. Mähriban Arkadagymyzyň kitaplarynyň. Ählisi biz üçin ullakan ssenariýa. Gaty dogry bellediňiz. Gahryman Arkadagymyz bize yzygiderli özüniň ajaýyp eserlerini peşgeş berýän ýa şu eserlerde-de türkmen halkynyň gadymdan gelýän milli däp-dessurlary, edim-gylymlary halypa bagşylamyz bilen türkmeniň bir gaýtalanmajak, başga döwletleňkä meňzemeýän saz gurallary hakynda Umuman aýdaňda, türkmen halkynyň milliligi bilen tanyşmaga-da ullakan mümkinçilikler bar. Gahryman Arkadagymyz bize her bir işde görelde mekdebini görkezýär. Medeniýet, sungat işgärlerini ähli ynsanlary buýsandyrýar, joşdurýar. Täze eserleri döretmäge, kämil eserleri halkymyza ýetirmäge ullakan badalga berýär. Şo dogrusynda, Gülşirin gelin söhbetdeşligimizi siz dowam etseňiz. Ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda her bir ýylyň özüniň bir atlandyrylmasy bar. Bu ýylam ine, Türkmenistan rowaçlygyň Watany diýip atlandyryldy-da. Gahryman Arkadagymyzyň her bir eserinden ullakan zat döretmäge özümizçe çalyşýarys. Gahryman Arkadagymyzyň her bir kitaby biziň üçin ullakan mekdep bolup durýar. Türkmen özüniň ähli ýerde, islendik ýurtda özüniň milliligi bile tanalýar, özüniň türkmen alabaýy bilen. Türkmeniň aty bilen, türkmeniň milli şaý-sepi bilen, türkmeniň milli eşikleri bilen, türkmeniň gelin-gyzlarynyň elinden önýän türkmen halysy bilen, ýakymly zatlary gulagy eşidende, gözel zatlary gözi bilen görende adamyň ylhamy hasam joşýar. Gahryman Arkadagymyz beýik şahsyýetlerimize hormat goýmagy öwredýär. Şonuň ýalam mukaddes zatlarymyza tagzym etmegi öwredýär. Ine, tagzym etmek diýemizde iň bir özüme ýakyn görýän Gahryman Arkadagymyzyň bir şeýle mukaddes kitaby Enä tagzym, mukaddeslige tagzym atly kitaby bar. Şu kitap artistleri, aýdymçylary öz erkine goýmady diýip, biziň teatrymyz milli sazly drama teatry bolansoň, ine şu orkestr bilen birnäçe eserleri, Şol dessanamyzy orkestrimiz bilen janlandyrýas-da. Şonam janlandyrýançaň Baýram aga bilen birnäçe ýaňky halk aýdymlary ýekelikde geçmeli bolýar. Onsoň Baýram aga bilen geçenimizden soň taýyn bolamyzsoň orkestr bilen umumylaşyk geçmeli bolýar. Sen sahna barýançaň eýýäm orkestrimiz bilen şol ýaňky halk aýdymlaň baryny gowy edip taba getirip onsoň sahna çykýanda. Şu milliliklerimize-de Gahryman Arkadagymyz giňden ýol açdy. Bizi hasam ruhlandyrdy, biziň sahnamyzyň hasam bir döredijiliginiň giňemegine ullakan itergi berdi.

Barsaň näz ýar heý heý salam Köp sag boluň, şeýle aýdymlaryňyzyň höwrüniň köp bolmagyny biz size tüýs ýüregimizden arzuw edýäs. Türkmenistan rowaçlygyň Watan ýylynyň getiren üstünlikleri dogrusynda söz açdykda, ýene-de şu taýda uly buýsanç bilen bir zady nygtap geçmek isleýäs, Gahryman Arkadagymyzyň Taýsyz tagalasynyň netijesinde biziň eziz Diýarymyzda opera sungaty gaýtadan dikeldilne. Şu ýylyň dowamynda-da täze bir opera, Aşyk Çaňly operasy halkymyza ýetirildi. Şu operanyň içinde çykyş etmegem, şol opera tomaşa etmegem ol bagtyllykdan nyşana. Indi şu dogrusynda Kuwwat söhbetdeşligimizi siz dowam etseňiz. Uly manysy bar-da rowaçlyk sözüniň. Biziň Watanymyz şu rowaçly gelende hormatly Prezidentimiziň tagalasy bilen şeýle uly sepgitlere ýetdi. Biziň ýurdumyza myhmanlar geldi-de, şular birinji üns beren zatlar bir-ä biziň ýurdumyzyň owadanlygy, onsoňam ýurduň sungatyny görýärler. Türkmeniň bir sözi bar-da Gelen döwlet diýip. Şular gelende biz eýýäm şunuň täze zatlary bilen begendirmeli, täze bir üýtgeşiklikleri. Şonuň üçin hem biziň Magtymguly adyndaky milli saz drama teatrymyzda diňe biziň şu milli aýdym-sazlarymyz ýa-da milli spektakllarymyz däl, nusgawy spektakllarymyzam gitdi. Elbetde, myhmanlar gelýär, bir hoşal bolýarlar. Edil şulary görýän bir el çarpýar, begenýärler, biz olardan hem beter begenýäris. Bizde şeýdip işlemäge-de, döretmäge-de doly mümkinçilikler bar. Şu wagt indi iş saparynda bolýarys-da, işdeşlerimiz bilen islendik welaýatyň teatrlary hem bir bütin dünýä ülňülerine gabat gelýän enjamlar bilen enjamlaşdyrylan teatrlarymyz bar. Täze aýdym döretjek bolsaň, orkestr toparymyz bar. Onuň daşynda hem ses ýazgylar studiýalarymyz hem bar. Teatryň hem asyl manysy döwür bilen deň gadam urmak hem-de şu durmuşy görkezmek. Ine şo bizde agalaňlaň aýdymy diýip spektakl gitýä, oýun gitýä, nämäni görkezýä? Şol biziň nebitçilemmiziň, gazçylamyzyň zähmeti. Biz indi şuny halka açyk görkezmeli. Hormatly Prezidentimiziň şo wagt biz üçin edýän uly tagallalary barda. Şu tagallalary hem biz ile ýaýmaly. Aýdymlarymyzyň üsti bilen, öz eserlerimiziň üsti bilen, spektakllaň üsti bilen. Magtymguly adyndaky milli saz drama teatrymyzda irden agşama çenli gyzgalaňly işler dowam etýä. Toýlar toýa ulaşýan Diýarymyzda tüweleme ýene öňümizde ululy baýramçylyklar dur. Spektaklymyz hem oýunlamyň daşyndan gaty gowy konsert çykyşlamyzam bar. Türkmenistan Gahrymany Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda okan döwrümiz biz şol opera ugrundan okadykda, wokal bölümiň ýekelikde aýdym aýtmak bölümi diýilýärdi. Şuňam her hili ýollary bar, şuňam ýekelikde aýdym aýtmak bölümi esasy opera degişli bolýardy. Hormatly Prezidentimiz biziň milli operamyzy gaýdyp berdi-de, bizem elbetde biz üçin edilen şeýle uly tagallalara biz hökmany suratda zähmet bilen jogap bermeli. Şonuň üçin bizde her ýyl Täze-täze operalar goýulýar. Şeýle bir ýaş kompozitorlarymyz ýüze çykyp başlady-da, şular şeýle bir owadan operalar ýazýarlar. Aşyk Çaňly diýip bir şahsyýet bolan, şu şahsyýet barada-da bir şeýle gowy spektakl goýuldy-da. Biz şol göz öňünde getirýäs-de, biz baryp bir şu çyra görsegem gorkuşyp, ýaýdanyşyp öňe çykyp çykyş etmeli-dä. Ol biz sebäbi göni okuwdan, Sahna geldik gün bize kyn-a. Indi ýaşlarymyzyň öz başyna teatry bar. Eýýäm birinji ýyl talyplykdan çyra da öwrenişýärler, sahna da öwrenişýärler, taýyn hünärmenler bolup gelýärler-de. Ýaşlarymyzy intek bular okuwa gelmäkä-de öz zehinlerini açyp görkezmek üçin birgiden ýaryşlar geçirilip dur-da, merjen dändeleri geçirilip dur, ýaňlan ýarim geçirilip dur. Bu zatlaram hormatly Prezidentimiziň biz üçin etýän uly tagallalaryndan gelip çykýar. Men häzir size şu Şasenem Marek operasyndan Elmyradyň aýdymyny aýdyp bereýin.

Köp sag boluň ýerine ýetirip beren aýdymyňyz üçin. Gahryman Arkadagymyzyň şu medeniýede, sungada goýýan sarpasynyň netijesinde biziň ýurdumyzda halypa-şägirtlik ýoluna gaty uly üns berilýär. Sungatda halypa-şägirtlik ýolunyň orny dogrusynda bize bir gürrüň edip berseňiz. Hormatly Prezidentimiz halypa-şägirtligi Ýoluny dikeltdi. Şo ýol bilen hem indi biz Milli sazly drama teatrymyzda indi zähmet çekip ýörüs. Aýdymlaryny ilki ýerine ýetirmek üçin ony özüň geçip, şony taýynlaýaň, soň onnoň nota geçirmek, notady onnoň beýleki saz gurallaryna bölüp, şolar bilen çalyp, bile onnoň bişirip, şeýdip sahna çykarýarlar. Ýaşlykda halypam meň radio boldy. Orazel Ylýasyň, Sahy Jepbaryň türkmen bagşylarymyz bar. Şularyň aýdymlaryny kän diňlärdim dostum. Diňlämden maňa kän peýda boldy. Türkmenistanda ine bäş welaýat bar bolsa, her welaýatyňam öz ýerine ýetiriş ukyplygy bar. Şu ýylyň dowamynda biz teatryň orkestri bilen Birnäçe sazlary ýazdyk halk köpçüligine ýetirmäge. Men esasy şol türkmen halk aýdymlaryndan, nusgawy şahyrlaryň ýollaryndan aýdylýan aýdymlary gowy görýän. Häzir şo nusgawy şahyrlarymyzyň sözüne bir aýdym aýdyp bereýin. Çowlady kamaryň ýalkymyndan nar, keşbi ak üzümiň salkymyndan nar.

Artist, aýdymçy, ol hemişe gözlegde bolýar, täze zatlary gözleýär, öz üstünde hemişe işleýär. Türkmenistan rowaçlygyň Watan ýylynda-da birnäçe spektakllar, operalar, täze aýdymlar ýerleşdimize ýetirildi. Aýdymçy artistiň hasam kämilleşmegi üçin öz üstünde işleýşi dogrusynda bize gürrüň berseňiz? Dogrudanam artist şu režissýoryň özüne tabşyrýan keşbinden, režissýoryň tabşyrýan işinden daşgary ýene menä artistlerimiziň hemmesi kardeşlerimiz bilýändirler, artistler öz üstünde işläp durmaly. Halk köpçüligine şu ýekeje pyşyrdan sözüňizem sahnada iň yzky oturan tomaşaça ýetmelidi ýa-da ene, menem häzir Mähriban hem Gahryman Arkadagymyzyň Ýürek mydam mähribanlyk küýseýär atly goşgusy bar, şony aýdyp beräýin. Watan diýip urşa gitdi pederim, Ýürek onuň didaryny küýseýä. Ene sözi meniň beýik eserim, Ýürek mydam mähribanlyk küýseýä. Gudrat bardyr eneleriň sözünde, Mähir bardyr eneleriň gözünde, Enem ýaşap ýörsün ýeriň ýüzünde, Ýürek mydam Mähribanlyk küýseýär. Ak ekin ekersiň, ýandak çaparsyň, Atalaň yzynda orun taparsyň. Eneň didaryna doýman bakarsyň, Ýürek mydam mähribanlyk küýseýär. Geçer-gider kyn günleriň barysy. Diňer ene ýürekleriniň agysy. Ýakyn bolsun, golaý bolsun ynsanlaryň arasy, Ýürek mydam mähribanlyk küýseýär. Eneler biziň mukaddesligimiziň iň ýokary derejesinde duran ynsanlar. Eneler hakda-da birje goşgy aýdyp beräýin. Ejem geldi gaşyma, Elini goýdy başyma. Hezil edip oýansam, giren eken düýşüme. Gözüm ýumdum dessine, düýşüm dowam etsin diýip. Ýene başymdan sypap, maňlaýymdan öpsün diýip. Wah, wah görmedim dowamyn, ýöne ýetirdim aňym Näçe daşda bolsam-da, mähribanmyň geregmiň mendedigini ýüreginiň. Mähriban enelemiz hakynda goşgy ýazmadyk, eser döretmedik şahyr, ýazyjy belki ýok bolsa gerek. Biz öz mähriban enelemizi söýmegi Gahryman Arkadagymyzdan öwrenýäs. Şoň üçinem biz ýene bir gezek Gahryman Arkadagymyzyň şular ýaly şaýeserleriniň höwrüniň köp bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuw edýäs. Ine, gowy-gowy gürrüňlerden söhbet açdyk. Gepleşigimiziň şu ýerine, eger mümkin bolsa, siziň ýerine ýetirmegiňizde-de ildeşlerimize aýdymlardan ýetirsek. Haýsy aýdymlary aýdyp berjeksiňiz? Halypalamyzy diňlän-ä men öň Gurbansoltan Nurýagdyýewany. Gurban Gummanow ine şulary gowy görüp diňleýädim. Onsoň şul aýdymy aýtsam nähili bordy bina halypalarymyzyň ýanyna baramda Baýram halypa bilen işleýäs. Şol işlän aýdymlarymyzdan Ýatla meni hemem Ýyldyzlaryň astynda diýen iki aýdym bar. Şolary ýerine ýetirip beräýin. Mähriban doganlar biz gepleşigimizi Türkmenistanyň at gazanan artisti Aýsoltan Kowusowyň ýerine ýetirmeginde aýdymlar bilen dowam edýäs.

Magtmyrat Nahmili sazly drama teatrynda şu ýylyň dowamynda birnäçe spektakllar halkymyza ýetirildi diýip, ýaňy biz sözümizde belläp geçdik. Halkymyza ýetirilýän spektakllarda owadan zenan keşplerini köplenç size ynanýarlar-da. Indi şu ýylyň dowamynda janlandyran zenan keşpleriňiz dogrusynda durup geçseňiz. Teatry ýaşadýan, teatry ýaşardýan, halkymyzy ýaşadýan, şu ruhumyzy göterýän biziň Sahnamyzda. Biziň hemmämiz şo zatlardan ruhlanyp, öz edýän işimizden ylham alyp ýaşaýas, öz edýän işimizden höweslenip ýaşaýas. Eserlerimiziň birem Körpe gelin atly eser. Olam halk köpçüligine diýseň ýarady. Şol spektaklda Aýsoltan kärdeşim meň gaýyn enem, Kuwwat Çaryýew meň gaýyn atam bolup oýnaýar. Şo taýda şulaň maşgalasy şeýle bir agzybir. Şeýle bir agzybir her gelni bir kärde işleýär. Aýsoltan diýýär-de, Men indi garradym diýýär, altmyş ýaşadym diýýär. Men indi bir özüme bir kömekçi gelin edinjek diýýär. Körpe gelni edinýär, olam şeýle bir gödeňsi-de. Soňunsoň bul ojaga düşýär-de, ýaňky gelni gaýyn enesi şeýle bir ajaýyp görüm-görelde görkezýär. Ýaňky obadan gelen gelin şolaň ähli edym-gylymlaryny alýar. Şondan soňam şol körpe gelin iň bir bagtly durmuşda, hemem bir owadan durmuşda özüniňem bir görkana, nurana keşbe gelip, ahyrynda bir tomaşaçylar üçinem ýakymly bolup gutarýar, biziň özümiz üçinem ýakymly bolup gutarýar-da.

her bir türkmen halkyna ruhlanyp, ajaýyp döwürde ýaşamaga mümkinçilik döredýän Gahryman Arkadagymyza köp-köp sagbolsunymyzy aýdýarys. Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, galamy ýiti bolsun! Özüniň taýsyz pähim-parasady bilen halkymyzy, bizi täze başlangyçlar bilen diňe öňe tarap alyp barýan mähriban hem Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun! alyp barýan ähli ähmiýetli, bähbitli işlerinde diňe rowaçlygyň ýaran bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýän. Menem pursatdan peýdalanyp hormatly Prezidentimize tüýs üremden sagbolsunymy aýtýan. Janyň sag bolsun, ömür uzak bolsun, il-ýurt bähbitli alyp barýan işlerinde rowaçlyklar ýaran bolsun!

Ine, indi öňümizdäkine baýramçylyklarymyza teatr işgärleri, ine, orkestr işgärlerimiz bolup, aýdym-saz döredip, sowgatlyk alarys. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip beren hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, işi rowaç bolsun, ýurdumyz parahat bolsun! Sag boluň arzuwlaryňyz hasyl bolsun bizem size alyp barýan işleriňizde ullakan üstünlikler arzuw edýäs. Goý siziň döredýän aýdym sazlaryňyz, eserleriňiz, owadan keşpleriňiz dünýä ýaň salsyn. Türkmen halkynyň ösen milli däp dessurlaryny edim gylymlaryny medeniýetini sungatyny ýaýmak mydama miýesser etsin. Sag boluň. Sag boluň.

Mähriban doganlar şu gün biziň döredijilik toparymyz Magtymguly Aydyn Akmilli sazly drama teatrynda myhmançylykda boldy. Ine gepleşigimiziň dowamynda siz aýdymçy artistymyzyň buýsançly gürrüňlerini diňlediňiz, ýerine ýetirmeklerinde birnäçe aýdymlary diňlediňiz. Biz ýene bir ýola sungatymyzyň hak howandary Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähbitli tutýan işleriniň mydama rowaçlyklara, üstünliklere beslenmegini tüýs ýüregimizden arzuwlap, siz bilen hoşlaşýas. Hoş wagtyňyz, toýlarda didarlaşalyň!